Salowmaleýkim hormatly tomaşaçylar taşladyňyz. Taşlaýan kimya taşladyňyz. Salowmaleýkim hormatly illeşler we tomaşaçylar. Men Rahimberdi we bu öz ýoluňda täze ýaş täze möwsüm bilen Başladyk.
Kop ýaşa! Sag bol.
Ilki bilen girişiň başynda geçen möwsüm hakynda aýdyp geçmek isleýän. Geçen möwsümde bilşiňiz ýaly, e, başyny öz e, uniwersiteti mugallymymyz bilen başladyk. Ondan soň birnäçe okuwçylar bilen, iň soňundan psihiatr bilen gutardyk. Olaram bilýän, özüm bir täze başlandygym üçin has köp e, görüjiler tarapyndan, ýani tomaşaçylar tarapyndan görülmedi. Ýöne Allaha şükür köp e, näýlek diýeýin, ýüzlerçe kişi, iň köp 200 näçe kişi tarapyndan görüldi. Bolýar, şoňa da şükür we şo gollaw berenlere köp sag bolsun aýdyp geçmek isleýän. Indi täze möwsüme giriş. Men bu täze möwsüme aslynda has başgaçarak giriş etmek isleýärdim. Ýagny bir bomba boljak kişi bilen söhbetleşik geçireýin diýip pikir etýärdim. Ýöne käbir sebäplerden ýaňa e, edip bolmady. Ýöne başga bir tema, ýa başga bir temany gozgamak isleýän. Sebäbi ol men eşden wagtym menem has bir gozgap öňden bärem gozgalmasy gereken tema. Ýagny işçileriň hak hukugy. Siziň hem bilşiňiz ýaly, meň bir türkmen türk hasabyma, ýagny Türkiýä okumana gelmek isleýän okuwçylara kömek etmek, ýagny bir maslahat bermek ýaly hasap bilýäňiz. E, şo hasap arkalam bir täze gelen okuwçylaryň biri oň bilen bir gürrüňdeşlik geçirenimizde men özüm bärde e, şu jogapda restoranda işleýärdim. Restoranda olam aýtdy, agam okuw başlaýança maňa iş tap bolmazmy? Men hem eger bil isleseň-ä diýdim, meň ýanymda iş bar diýdim, ýöne sen hem öň Bir bu liste zatda işläp görmänsoň, kösenmegiň ahmal diýdim, olam aýtdy, öň Türkmenistanda toý mekanynda işlädim diýdi. Meň özüm-ä toý mekanynda işläp görmänsoň bilemokdym, näýlek. Ýöne ol gürrüň berdi. Aýtdy, Şular ýaly sagat näçe üçden üçde zatda barýas, ondan soň toý gutarýa, toýam adaçy onda gutarýa, ýygnamasy, zady, onsy, monsy diýýän, diýýänçäňem on iki bolýa diýdi. Aý garaz şeýdip on ikiden soň, birden soň işden çykýas diýen. Indi iň esasy ýeri şonça sagat işläbem alýan pulumyz diýdi, otuz manat. Ana şo taýda kellä urdy. Otuz ma, o näle otuz manat diýen. Geň görüp, edil şolar ýa sol. Olam aý hawa, şolar ýaly men on bäş gün zat işledim diýdi. Ýöne menden öň işläp börenler, men çykamdan soňam işläp börenler bar diýdi. Şoňa-da şu otuz manat bolsa-da kaýyl gelip. indi bolýa bärini Türkiýäň ekonomikasy ýagny ykdysadyýeti bilen deňeşdirjek gel tapawutly bolup biler ýöne aňyrda da ma öz ýurdumyzyň ykdysadyýetinde iň iş hakyny iň az berilmeli aýlyk 1200 manat bolmaly ýöne ýaňkyň aýtýan 30 manady bir aý işläňde sen irginsiz ýagny hiç hili bir hepdede bir gün galman işlän ýagdaýyňda şonda 900 manat bolýa. Bolýa ony geçdik indi. Otuz manadyňam indi näçesi ýol kireýe gitýä diýdi. Marydakylar bilýändir, Marydan başga etraplara zada kän göni Mary şäheriň içinden taksi ýok. Baýramaly kruga gitýäň, Wekile gitjek bolsaň. Baýramaly krug. O taýdan hem şäher içinden Baýramaly kruga çenlem üç manat şäher içi taksi bolýa. Baýramaly krugdan Wekile gitmeli. Olaňam nyrhy üýtgeýä. Men özüme aňsat ýedi manat beremokdym. O boýnuma de, e, soraýan agam näçe ýedi manat? Aýo sag bol. Diýip beýläme urlyp, e, ýol ugur gidip barýana bäş manat berip münüp gidäýýärdi. Indi olaram giçden soň çykandygy sebäpli olar nädenede otuz e, ýedi manat beräýmeli. Bolýa ýedi manat ber, oňam diýdi indi ýaňky ýedi manat üç manat, on manat, on manadam ýol kireýi gitýär diýdi. Soň pikirlenýän. Ýigrimi manat galýamy özüňe? Aňte ol owadan şähere-de gitmä bara diýdi. Oň ony hasaplaýaň, oň bilen awtobus zat bilen gitdim diýeňde bar bäş, dört manada zat, indi bäş, alty manada ýapylar diýersiň. Bolýa bolin, o wagtlaram gyş wagtydy, bol indiyem öýe diýdi. O maşyny zadam taksi zat az bolany üçin, az gymmat bahadan, diňe taksili gidip gelenim üçin diýdi. On manat bilen öýe baran, öýe on manat bilen öýe baran günüm boldy diýip, şu şey diýip kelläm aşağı bir kirlenip görýände özüňe basyp görýän 10 manat 10 sagat işläp sagadyňa 1 manatdan alan alan ýaly. O 1 manadyňa näme işe? 3 sany sakgyç bize stalowaýda mekdep wagty 3 sany sakgyç 1 manatdy. Hä, diýip pikirlenip oturdym. Onsoň soňundan ol aýtdy, men soradym onsoň, aý başga-da iş onda-da senden başga bir işleýän barmy zatmy? Olam aýtdy, aý hawa owadan bar, esasy ýöne şäherden diýdi. Şäherdäkiler sebäbi taksy alady, kän pul bermän soň diýdi. O Ýöräp gidip geläýmeli bolany üçin taksa zady kän pul berenoklar, şoň üçinem esasy şäherdäkiler, olaram okuwçylar diýdi, işleýärler. Men pikir etdim, diňe bir indi şu okuwçylar, sebäbi ol men gürrüňi edenim, öz bir sowalgam bolsun, zat bolsun, hemem gözýetimim giňesin diýip işleýän diýdi. Işläpdim diýdi, olam on bäş gün zat işledim, ondan soň-a öýdäkilerim rugsat bermedi, işlemedim diýdi. Indi men ony soraşdyryp ideden bolyn. Ýaňkylar otuz manat üçin näme üçin işleýä? Aslyýetinde oň arka tarapy bar eken, arka tarapam dwiženýe. Biziňkileň gowy görýän zady. Gürletseňem gaty gowy zat ýaly. Hamana bir biriniň hakyny iýmän, özüň hakly ýalak görkezýädä. Gürletseň näme diýerler, aý. Düwjen ýetmeseň, bu alýan puluňa geçinip bolanok. Iýip-içip zat ýaşap bolanok. Sen o taýda eýýäm hakly wagtyň haksyz ýere düşýäň-ä. Olar şol düwjenýä toý-mekana ýetýän zat näle ýetýän ekenler? O içki zat getirilýär. Her stola üç sany goýmaly zat etmeli. Olar oň iki sanany goýýa. Toý eýesi, Näwa başy gyýyçynyň arasynda ýa stol sanap çykýam. Doly goýduňyzmy ýa goýmadyňyzmy? Üç sany goýmaly halyny iki sanany goýup, birinem özleri alyp, soň gizläp daşyna çykaryp satýan ekenler. Şeýdip, şoň bilen günlük wara iki ýüz, dört ýüz hatda manat Gazanýanlar bar eken. Şeýdip, ýöne o puluň hem nädeňde sen bereketi bolanok. Öz sifr kän bolup biler, mukdar kän bolup biler, ýöne bereketli bolmaýar. Sebäbi hem ol ogurlyk pul-la. Indi meň esas diýjek bolýan zadym iş adamlaryna, size ýüzlenýän. Işçi güýjüniň iş hakyny doly ýagdaýda bermeseňiz, olaram hakly ýagdaýynda haksyz ýagdaýa düşýärler. Ýagny ogurlyk edip ýa-da bilemok ýene başga zat edip, Başga ýerden bir zatlar edip pul gazanjak bolýarlar. Oňada kim sebäp bolýar siz sebäp bolýaňyz gynansakda. Ýagny siz ýalap işçileň haklaryny dolýar diýdi bermeýänler. Bärdede bar ýok diýjek däl. Şu ýat ýurtlar gezip görs diňe biziňkide däl. Başga ýurtlardada bar. Olarada ýüzlenýän. Olar belki görmän biler. Ondan soň şolar ýaly az pul berilmegine garamazdan. Şo ýagdaýda mejbury ýagdaýda işleýän işçiler şeýle bir söz barda ýaşlykdan özüňe erk edip bilmeseň, soň başgalar tarapyndan erk edilersiň. Ýagny ýaşlykdan beýniňi özüň ulanyp bilmeseň, soň başgalar tarapyndan ulanylýar. Ondan soň işçiler, ýagny esasy ýaşlar şol pula mejbury ýagdaýymyz bolmasa, şol wagtymyzy, on sagadymyzy okuwa, ylym-bilime harjasak, biziň geljegimizde bir ullakan zat garaşýar. Sebäbi diýseň, ýagny şu häzirki şu iş adamlaryň ýerinde bizler oturmaly, ýagny geljek nesil oturmaly. Geljek nesilem olardanam şolar ýalak zatlar öwrenip, şolar ýaly o mejbury ýagdaýy ulanýan iş adamlaryndan öwrenip, şeýdip-şeýdip nesile-nesile geçip, garaz, o az hak berip, ýa hakyny doly bermän, bizem şu pula işläpdik, sizem işlärsiňiz diýip, nesile-nesile geçip-geçip gider. Ondan soňam ol nämä getirer? Aslyýetinde oň arkasynda gaty ullakan köp zat bar. Gaty köp zat sebäp bolýar. Ýaňy aýtdyk, ogrulyga sebäp bolýamy? Ogrulyk näme günä iş bolýa ol eýýäm. Seň ruhuňy zaýalaýar. Ol ýurduň çökmegine çenli getirip bilýär, ekonomika, ykdysadyýetiň bir has beter çökmegine, öz watana bolan söýgiňi ýitirmegiňe sebäp bolup bilýär. Bäh diýseň, sen şo ýurduň üçin işläp ýörsiň, şo ýurt saňa az pul berýär diýip görülýär. Soň daşary ýurda çykanyňdan soň men şo ýurt, öz ýurdumda şu pula işläpdirin-ow diýen düşünje döräp, başga ýurdy gowy görmäne başlaýaň. Şo sebäplem häzir o daşary ýurtlarda öz maşgalasyndan aýry ýagdaýda näçe işläp ýören kişi bar, sanasaň sowak. Bolýa olara girmäliň. Ýöne aýtmak islänim şol. Siz iş adamlary, ýa biznesmenler. Indi bolsa gowy ýerine geleliň. Azajyk bir ýüzümiz düşen bolmagy ahmal. Tomaşaçylara ýüzlenmek isleýän. Nähili ýüzlenjek? Bu gezek sizden bir haýyşym bar. Ýaňy o girişde başda da aýdypdym, aslyýetinde bir ikinji sezona, ikinji möwsüme has üýtgeşigräk başlaýyn diýip pikir etýärdim. Başga kişi bilen, bomba boljak kişi bilen söhbetdeşlik geçireýin diýip. Ýöne birnäçe kişini pikirlendim, düşündim, ýöne belli bir karara gelip bilmedim. Mundan soň kim bilen, haýsy işçi bilen gepleşik geçirmegimizi, ýagny söhbetdeşlik geçirmegimizi isleýäňiz? Şony teswirlerde belläp geçseňiz, örän hoşal bolarys we teswirleriňize garaşýas. Öz ýoluňda öwlen, her bir adam gymmatly, her bir hekaýa gürrüň edilmäge mynasyp. Kanalymyza goşulmagy unutmaň hem-de öz pikirleriňizi teswirlerde ýazyp bilersiňiz. Diýmek bilen, hoş, sag boluň! Ana süre. Şunuň bilen boldy.
Şuň gaty gahar bildir oturdyr. Çal.
Biz öz mejbury ýagdaýymyz bolmadygy bolmadygy süreje. Süreje näme? Öz Ýok, näme ýapmadygyň süreje. Näme ýa- etmedigiň, etmedigiň wagtal. Ýok, etmedigiň wagt. Etmedigiň wagtynda. Ýok, et, Etmedigiň Kanalymyza goşulmagy unutmaň. We kanalymyza goşulmagy unutmaň. Öz pikirleriňizi teswirlerde ýazyp geçiň. Ýa ýazyp bilersiňiz.